Безнең студиябездә күптәннән гармун моңнары яңгырамаган иде. Бүген бездә танылган музыкант Айнур Моратов. Айнур, нинди көй яңгырады? Авыл көе яңгырады.
Менә бу бигрәк үзенчәлекле гармун, әйеме? Сөйләп китегез әле әлеге уен коралы турында. Әлеге уен коралы бу инде безнең тальян гармун дип атала. Бу гармунның мастеры Лаеш районында яшәгән, унтугызынчы гасырда Гордеев фамилияле мастер. Камилләрнең үзенчәлекләренә килгәндә, безнең гормоннар бит инде вараксин гормоны бар, аларның менә бу әлеге регистрлары эшли торган булган. Ә кызганычка каршы, әлеге гормонда юк. Бу биш тавышлы, ундүрт телле һәм инде сул ягында өч бакасы, аккорды һәм инде свистулькасы булган бу әлеге инструмент. Ә инде безгә кыңгыраулар Ул Самара өлкәсеннән, Гали авылыннан, Гали гармуннарыннан кергән кыңгыраулар. Ул безнең Вараксин гармуннарда алар булмый. Аны әкренләп безнең татар халкы инде күреп алып, шулай регистрлар куя, кыңгыраулар куя. Ә инде безнең классик тальяннарда кыңгыраулар булмый. Ә менә кыңгырау нәрсә көйне матуррак яңгырарга мөмкинлек бирәме, ни өчен куела ул хәзер? Кыңгырау ни өчен куела дип, әлбәттә, ул үзенең теге Изюминкасын кертә һәрбер көйгә, бигрәк тә инде бию көйләрендә булганда ул бик шәп, яхшы яңгырый. Шул әлеге гармон инде безнең сул якта бары тик ике генә аккорд. Анда инде безнең субдоминанта һәм тоника музыкаль яктан караганда. Ә инде ул диатонический строй дип атала инде. Гармоннарны Әлеге гармунда ундүрт тел, алар була төрлечә заказга эшләтеп, унике телле дә була, унөч телле дә, ундүрт телле, унбиш под заказ эшләнелә торган гармуннар. Айнур белән Файзулла Туишев дигән атаклы баянчыбыз бар бит инде, гармунчыбыз бар, әйме? Ул үзенең гармуннарына хатын-кыз исемнәре бирә торган булган. Аның коллекциясендә 50 ләп Гармун булганы мәгълүм. Менә синең коллекцияңдә ничә гармун бар һәм нинди исемнәр кушасың син, әллә кушмыйсыңмы? Коллекциягә килгәндә, коллекция бик бай дип әйтер идем, чөнки төрле-төрле чорда туган мастерлардан алып калган гармуннар бар. Исемнәр кушу буенча, юк, мин исем кушмыйм, үз исемнәре белән йөриләр. Тальян, тальян, тальян минорка, тальян минорка, ике рәтле гармун инде ул. Кирәкле гармун, шуңа күрә андый үзенчәлек юк Фәйзүл Латышныкы кебек. Менә э, сине беләм, син Кукмара егете безнең, әйме? Кукмарада гармуннарга нинди караш, менә ничек уйнарга өйрәндең? Ничек уйнарга өйрәндең дигәндә, минем э, әтием бик күп еллар клубта аккомпаниатор булып эшләде. Һәм инде э, бабай, әни ягыннан да, әти ягыннан да һәрберсе музыкаль. Шул әтинең уйнавына Гашыйк булып инде, әти мине өйрәт әле дип артыннан йөрдем, әмма дә ләкин мине өйрәтү җылымады, әйдә үзең ал кулыңа баянны дип, мин инде баянда өйрәнә башладым. Дүрт яшьтә һәм мин әкренләп инде тальяннарны үзләштерә башладым, курай, ике рәтле гармуннар, кечкенә гармуннар. Шуннан соң инде менә шулай мәхәббәт уянып китте. Кукмара районына килгәндә, әлбәттә, безнең Кукмара районында атаклы Бала Мишкин дигән Ансамбль эшләп килә. Анда инде үзешчәннәр дә бар, профессиональләр дә бар. Анда тальян, баян, җыр белән шулай матур итеп алып баралар алар. Әйдә, бию көендә уйныйсыңмы әллә бәләрне? Бию көен, әлбәттә, хәзер менә Балтач районына гына хас булган, анда Чабата дип атала инде ул, алар бик яраталар ул көйне.

Менә теләсә кемне дә гармунда уйнарга өйрәтергә мөмкинме? Теләсә кемне дә өйрәтергә була, Мөршид апа, иң мөхиме теләк булырга тиеш. Монда 200 процент дип әйтик, теләк. Һәм инде күпмедер дә булса теге слух дигән әйбер булырга тиеш. Һәм инде. Үҗәтлек кирәкме әллә?
Үҗәтлек тә кирәк, алар һәрберсе кирәк, әйе, әлбәттә. Сабырлык.
Сабырлык, әйе, аны уйнарга, өйрәнергә утыргач, карап торышка бит инде тальян гармунда теге җиңел кебек тоела, әмма дә ләкин ул алай түгел. Ул бик авырлык белән бирелә тальян гармунда оста итеп башкарыр өчен. Аны инде без ул бит теге хәзер хәзергечә вакытта һәр районга икешәр тальян таратып чыктылар. Бу президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннеханов тәкъдиме белән Айрат Харисов ясады. Әйе, әйе, ул тальяннарны ул ясады. Һәм инде бу милләтебезне саклап калырга, аның моңын, җырын саклап калу өчен бик зур гамәл булды. Бәлкем берәр матур көй белән тәмамларбыз да? Әлбәттә.
Әйдәгез, бала мешкин көе белән шулай иттереп, э, матур итеп тәмамлыйк.